F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali.
Prime Time Preview qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
United Colors of Benetton. Colliers Greek Yogurt.

U ejja ngħiduha kif inhi, f'Awwissu taf tagħmel nagħa sħana eżaġerata. Ma nafx intom imma kultant f'Awwissu nibda nħoss ix-xemx isa kważi toqros tkun qiegħda. Fil-fatt, il-Malti jgħid ukoll, Awwissu, ix-xemx taħarqu u x-xita tbissu. Fil-fatt dejjem niftakar li wara Santa Marija, xi ftit jew wisq, ix-xita narawha xi ftit. Ħalba żgħira 'l hemm u 'l hawn, ftit irxix żgħir, kemm iħammġilna l-parapett, hux? f'Awwissu. Huwa sinonimu mal-festa ta' Santa Marija, però huwa sinonimu wkoll ma' San Lawrenz u ma' dak il-lejl tant speċjali msejjaħ il-Lejl tad-Dmugħ ta' San Lawrenz, lejl li pratikament waqtu ħafna shooting stars pratikament ikun xalata għal dawk kollha li huma delettanti sew tal-astronomija. Isma' x'qed insemmu x-shooting stars. Għamilt ħafna riċerka u fittixt biex nara jekk hawnx kelma bil-Malti li tfisser shooting stars, kelma bil-Malti li nistgħu nużaw flok nużaw il-kliem shooting star jew shooting stars. Fittixt u riċerkajt, però ma sibt xejn. Forsi ma fittixtx biżżejjed jew ma fittixtx tajjeb. Jekk inti taf xi kelma li nistgħu nużaw flok shooting stars, agħmel kuntatt miegħi, ħa nitgħallem xi ħaġa minn għandek. Insomma, dan is-sajf qed inġagħalkom tesperjenzaw miegħi ħafna bajjiet sbieħ

Issa li qegħdin fl-eqqel ta' Awwissu, se mmorru niskopru żona oħra sabiħa tal-għawm. Żona inkredibilment sabiħa. Illum, ħa naqbad it-triq lejn in-naħa t'isfel ta' Malta, lejn in-naħa ta' Marsaxlokk, u ħa mmorru il-Kalanka. Il-Kalanka tinsab fil-parametri ta' Marsaxlokk, fix-xatt ta' nofsinhar ta' Malta. Il-Bajja tal-Kalanka hija waħda mill-bajjiet prezzjużi li għandna fi gżiritna. Din il-bajja hija magħrufa għall-blat ċatt, l-għix tagħha, veduti pittoreski u baħar sabiħ. Hawnhekk, il-baħar fond u fil-fatt huwa d-dar, l-abitat, ta' ħafna ħajjiet marittimi. Il-Bajja tal-Kalanka hija ideali għall-għawm u għal dawk li jħobbu jgħoddsu, b'maskla u pajp, litteralment ma tindunax kemm ikun għaddej il-ħin jekk tintefa' tgawdi l-veduti li jaf itik il-baħar. Il-blat ċatt, lixx li hawn il-Kalanka jagħmel din il-bajja post ideali fejn toqgħod tixxemmex, dejjem taħt l-umbrella u bi krema li tipproteġik. Hawnhekk huwa post perfett biex tara tlugħ ix-xemx, il-kalma ta' kmieni filgħodu żgur li ssaħħrek. Ftit 'il bogħod minn din il-bajja nsibu numru ta' postijiet importanti, bħal Forti Delli Mara. Jekk int wieħed jew waħda li togħġbok l-istorja tal-militar u l-gwerra, Forti Delli Mara huwa tassew il-post għalik. Il-Forti li jinsab fil-Ponta ta' Delle Mara, kien wieħed minn ċirku ta' fortizzi u batteriji li pproteġew il-port ta' Marsaxlokk, flimkien mal-forti ta' Tas-Silġ, il-forti ta' San Luċjan u l-forti ta' Bengħajsa. Fl-istess akkwati wkoll insibu l-Fanal ta' Delle Mara, li nbena fl-1855. Dan il-fanal inbena fl-istess żmien tal-Fanal tal-Ġordan, li nsibuh fit-tarf tat-Tramuntana tal-Gżira Għawdxija. It-tnejn inbnew fi żmien il-ħakma Ingliża ta' gżiritna.
Fis-sajf, m'hemm xejn isbaħ milli tqatta' ħin ħdejn il-baħar jew fil-baħar u aħna flimkien ma' Fior di Vita hekk irridu narawkom. Ibagħtulna ritratt tagħkom ħdejn il-baħar, fil-baħar jew taħt l-umbrella, waħidkom jew f'kumpanija. U dak ir-ritratt li tibagħtulna, grazzi għal Fior di Vita, jista' joħroġkom rebbieħa! Ibagħtuli r-ritratti tagħkom permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv. Qed nistennew ir-ritratti tagħkom!
Żgur li ħafna jaqblu miegħi li waħda mill-isbaħ affarijiet li jistgħu jiġrulek meta tkun fuq il-baħar huwa li jirnexxilek tara d-dniefel fil-baħar, jgħixu l-ħajja libera tagħhom. Naraw ħafna filmati fuq is-social media ta' individwi li jkunu fuq id-dgħajsa u jkunu furtunati biżżejjed li jirnexxilhom jilmħu d-dniefel. Però meta tara denfil, għandek responsabilità u numru ta' regoli li trid tosserva. L-istaġun tas-sajf għaddej ġmielu u nistgħu ngħidu li dan is-sajf kien ta' rekord kbir fejn rajna ammont ta' dniefel fl-ibħra tagħna. Id-denfil li nsibu fl-ibħra Maltin huwa mit-tip bottlenose dolphins, mammiferi tal-baħar intelliġenti ħafna magħrufa għall-imġiba ferrieħa u karattru ta' natura soċjali. Dan l-ispeċi issib minnhom madwar id-dinja kollha u jikkomunikaw permezz ta' ċaqċieq u tisfir. Nistgħu ngħidu wkoll li dawn id-dniefel huma kaċċaturi eċċellenti u ħafna mid-drabi jiffurmaw gruppi koperattivi biex jaqbdu l-priża tagħhom. Ħafna nies jidhru li mhumiex daqshekk konxji kif għandhom iġibu ruħhom jekk kemm-il darba jiltaqgħu ma' dniefel fl-abitat naturali tagħhom, fl-ibħra Maltin, b'mod speċjali jekk ikunu qegħdin fuq dgħajsa jew inkella fuq xi jet ski. Huwa faċli ħafna li tiddisturba lil dawn il-kreaturi mingħajr ma nkunu konxji tal-ħsara li qegħdin nagħmlu. Gawdi l-mument speċjali billi tarahom mill-bogħod, m'għandikx għalfejn tipprova tiġri warajhom bid-dgħajsa jew bil-jet ski jew inkella wisq inqas tipprova tit magħhom. L-azzjonijiet tiegħek jistgħu jiddisturbaw l-imġieba tad-dniefel u wisq iktar jiddisturbaw il-komunikazzjoni, il-mod ta' kif jikkomunikaw bejniethom. Importanti li nifhmu li d-dniefel huma annimali selvaġġi u li huma wkoll protetti mil-liġi internazzjonali. Jien illum se ngħidilkom x'inhuma l-kodiċi tal-kondotta, r-regoli li hemm bżonn li tosserva jekk kemm-il darba tiltaqa' ma' dniefel fl-ibħra tagħna. Meta tkun fuq il-baħar bid-dgħajsa għandek iżżomm veloċità baxxa u kalma, b'tali mod li ma jfixklux il-moviment jew l-imġiba normali tad-dniefel. Huwa importanti li jekk dawn il-kreaturi tal-baħar juru sinjali li huma mfixkla, jew allarmati b'xi mod, qatt m'għandek tagħmel kuntatt magħhom. Id-dniefel jgħumu fl-ibħra tagħna bħala grupp u b'hekk qatt m'għandek tifridhom minn xulxin. L-ebda żibel jew ikel m'għandu jintefa' qrib jew madwar id-dniefel. M'għandha ssir l-ebda bidla fil-veloċità jew fid-direzzjoni tad-dgħajsa tiegħek, ħlief f'każ ta' emerġenza. Id-dgħajjes għandhom jitqiegħdu b'mod parallel mal-annimali u b'hekk tiġi evitata kwalunkwe bidla fil-veloċità jew fid-direzzjoni li tkun sejjer. Qatt m'għandek tersaq lejn grupp ta' dniefel minn quddiem, wisq inqas ma ssegwihom jew tipprova tiġri warajhom. Il-veloċità tad-dgħajsa tiegħek għandha taqbel mal-veloċità tad-denfil l-aktar li qiegħed jiċċaqlaq bil-mod u qatt m'għandek taqbeż il-veloċità tal-five knots. Jekk kemm-il darba tkun fuq id-dgħajsa u tieqaf biex tara l-meravilja ta' dawn id-dniefel, huwa importanti li titfi l-magni kollha. L-ebda bastiment m'għandu javviċina intenzjonalment id-dniefel, minn tal-inqas trid tkun 'il bogħod mitt metru. Attenzjoni għall-mod tas-sewqan, trid toqgħod b'seb'għajnejn li ma tolqot l-ebda denfil. Huwa importanti li nifhmu li d-dniefel huma mammiferi u fil-baħar qegħdin fl-ambjent naturali tagħhom u qatt m'għandna niddisturbawhom.
Prime Time Preview qed jiġi mossal lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Collier's Creek Yogurt.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.